ס'איז מסתמא פון מיינע באוויסטסטע מעשיות וואס כ'גלייב אז יעדע איד קען עס שוין, אבער רבותי, ס'איז צוגעקומען א שטיקל צו די מעשה וואס איז געשען א האלב יאר צוריק, וואס ס'לוינט זיך נאכאמאל איבערצוגיין א מעשה, כדי צו הערן וויאזוי דער רבונו של עולם פירט זיין וועלט. איינע פון די נענטסטע מעשיות צו מיין נפש. פארשטייט זיך אז א מעשה וואס געשענט ביי דיר אין דיין אייגענע הויז, א מעשה וואס געשענט אין דיין אייגענע ד' אמות וואו דו ביסט אויפגעוואקסן, איז נישט א מעשה וואס דו האסט געליינט אין א בוך. עס איז א מעשה וואס דאס איז א פארט פון דיר. עס זיצן דא אידן און ווייסן פון דעם. איך בין ברוך השם אין א משפחה פון נײַן געשוויסטער, נײַן ברידערס און שוועסטערס, אבער נאר פון איין טאטע. פון א מאמע האב איך נאר איין ברודער. איך בין אויפגעוואקסן אין א שטוב פון יתומים. איך האב ערשט אויסגעפונען אז איך בין אין א שטוב מיט יתומים ווען איך בין געווען ערשט צען עלף יאר אלט, איך האב נישט געוואוסט פארדעם. זאכן האבן נישט געשטימט, אסאך זאכן אין משפחה האבן עפעס נישט געקליקט, כ'בין א קינד, מ'גייט ווייטער. כ'האב איינמאל געעפנט איינע פון מיין טאטע'ס גמרות, און איך עפן אויף איינע פון די בלעטער טרעף איך דארטן א א מכתב תנחומין פון איינע פון די צדיקי הדור פון פריערדיגן דור, וואס שרייבן צו מיין טאטן, המקום ינחם אותך, על פטירת אשתך מרת חוה עליה השלום, און וואס? און איך הייב אן כאפן, אה, פאר דעם האבן מיינע ברודער'ס אלע חבי'ס אינדערהיים אויף מיך איינגעבאבלט אז ס'איז עפעס א עלטער באבע פון פוילן, און ס'איז זייער מאמע. קען נישט מסביר ווען ווי זיך געפילט יענע צו אפאר וואכן ביז איך געקומען צו זיך אז אז בעצם ביי מיר אין די היים ברידערס וואקסן אויף ביי א סטעפ מאדער און עס איז א גאנצע תורה אבער יארן זענען אריבער ביז איך האב אויסגעפונען די מעשה סך הכל קען איך די מעשה נישט מער ווי זיבן יאר און דאס איז די מעשה וואס איינע פון מיינע שוועסטערס זאלן זיין געזונט רופט מיך און זי זאגט מיר אז מרדכי ס'איז דא א ארגענעזעישן וואס הייסט אור חדש פאר יתומים און יתומות און זיי זוכן אויף עלטערע פרויען וואס זענען געווען יתומים אלץ קינד, זיי האבן א האטליין קול חדש און דארטן לאזן זיי איבער מעשות וואס זיי האבן עקספיריענסד, סאו איך האב בחור געהאט אזא דרשה, הער עס אויס. זאג מיר צו ס'מאכט סענס וואס איך רעד, און אויב יא העט איך זיך אריינגיין אין די האטליין. זי הייבט אן רעדן, און איך טרעף מיך פלוצלינג מיט נאסע אויגן. איך האב קיינמאל נישט געוואוסט פון די מעשה. זייער מאמע איז אוועק. י ד מנחם אב תשנ ל, נאך א לאנגע לאנגע פארצויגענע ביטערע מחלה ליידער, און מען רעדט יענע יארן תשנ ל, דאס איז א צייט וואס קיין איין ארגאניזעישאן כמעט איז נישט געווען, ס'איז געווען סאטמאר ביקור חולים איז שוין געווען, מיין טאטע זכרון לברכה פלעגט אלעמאל פארציילן פון די שפעטע יארן שפעטער ווי די סאטמאר רעבעצן עליה השלום די רעבעצן אלטע פייגע ווי זי איז געווען אינוואלווד און אריינגעמישט צו העלפן און ליידער איז געקומען די טאג זי גייט אוועק פון די וועלט און ס'בלייבט א משפחה פון זיבן יתומים וואס די עלטסטע איז דרײַצן יאר אלט און די אינגסטע איז א בעיבי. ס'איז א ביטערע לוויה און מען קומט צוריק אהיים נאך די לוויה און מען גייט זיך זעצן שבעה און דא געשענט א זאך וואס ווי מיין שוועסטער זאגט עס מיר אלעס וואס מען האט צוזאם געוויינט א גאנצע טאג ביי די לוויה פון די פטירה קומט נישט צו צו וואס דארטן איז געשען. דארטן דרייט זיך דער פינף יעריגע יאנקעלע. מיין ברודער סאו יאנקעלע. און מען זאגט אים יאנקעלע, מען האט נישט געוואלט ער זאל מיטהאלטן די גאנצע שבעה זיצעריי, יאנקעלע פארשטייט גארנישט, ער ווייסט נישט וואס איז געשען פונקטליך. מען זאגט אים יאנקעלע, קום קום, ס'איז דא א קאר ווארט פאר דיך אונטן, דו גייסט גיין צו שלאפן היינט נאכט ביי א טאנטע וואטעווער. יאנקל איז שוין צוגעוואוינט צו דעם ווייל די לעצטע פאר יאר ווען זיין מאמע איז געגאנגען אויף טריטמענט פלעגט דאס געשען. אבער יאנקל האט א מנהג, ער גייט קיינמאל נישט ארויס פון די הויז פאר מאמי זאגט אים נישט א גוטע נאכט. מאמי זאגט אים א גוטע נאכט און שפעטער ער זאגט ווי איז מאמי? אה מאמי איז ביי די דאקטער, זי וועט באלד צוריקקומען, וואטעווער, עס איז דא א שטיקל פראסידזשער, ער פארשפיקט זיך מען רעדט. און פּלוצלינג דער יאַנקעלע הײבט אָן האַנגען אַזאַ. איך גײ נישט אַװעק ביז מאַמי זאָגט מיר נישט אַ גוטע נאַכט. יאַנקעלע, גײ, ס'באַװײַבט זיך דיך אונטן. נײן! און פּלוצלינג הײבט דער ייִנגל אָן זאָגן די װערטער, מאַמי באַהאַלט זיך פֿון מיך. דער אינגל האט ליטערלי איבערגעדרייט די הויז, ער האט אנגעהויבן זוכן אונטער יעדע בעט, ווי איז מאמי? ווי איז מאמי? ער גייט ארום די גאנצע הויז, נישטא קיין מאמי, ער נעמט זיך שרייען הויעך, מאמי! מיין שוועסטער זאגט, די ווענט האבן געוויינט. מען קען נישט מסביר זיין וואס דארטן איז געשען יענע מינוטן אין די הויז. און אזוי אין די געוויין האט מען אים נעבעך געדארפט נעמען מיט כח און אריינלייגן אין די קאר און אוועקפארן מיט אים. מען זעצט זיך אוועק די שבעה און מיין שוועסטער זאגט פאר מיין טאטע די ווערטער, טאטי, ווי אזוי געשענט נישט תחיית המתים די מינוט? וואס נאך דארף געשען? וואס נאך דארף געשען? וויפיל נאך טרערן דארף אט ארויפקומען? וויאזוי געשענט עס נישט? מיין טאטע א צובראכענע צוקלאפטע איד זיצט יעצט אויפן פלאר, יעצט פארלוירן די ווייב און געבליבן דא קנאיען ארעמט א פעקל, הער די ווערטער. ווען נישט מיין טאטע איז א חובת הלבבות איד, א דורכגעקנעטענע ווארדיגע עובד השם, כ'ווייס נישט צו די ווערטער וואלטן ארויסגעקומען, אבער ער זאגט די ווערטער, יוכבד, מ'וויינט נישט פאר גארנישט. דו מיינסט טאקע אז די אייבערשטער נעמט די טרערן און לייגט אריין אין גארביטש? אז ער וויינט, וועלן די טרערן עפעס טון. מ'וועט עס אדער יא זען, אדער נישט זען קיינמאל. אבער ער טוט אויף מיט די טרערן, איך זאג די גע'חייב'עט, ער פועל'ט יעצט אויס מיט די טרערן. ס'גייט אריבער יארן, צווישן יאר תשי מ ט, א שיינע פאר יאר שפעטער, כמעט צוואנציג יאר שפעטער, מיין ברודער סער יעקב איז א אלטער בחור, ס'גייט אים נישט מיט קיין שידוכים. דער אייבערשטער געהאלפן ער האט געטראפן אזאנס און אזעלעכס בלי עין הרע אויף לאנגע יארן ביידע פון זיי א געלונגענע זאך אכצן יאר אלט איך געדענק מ'האט נישט געהאט אנגעטראגן גרישות וחליצות לכהן הדיוט אלעס און מ'האט דא געטראפן א שידוך איינס אין די וועלט. געלונגענע משפחה, תורה גדולה במקום אחד, מ'האט געזען ס'איז עפעס א הימעלישע זאך, עפעס איינער האט גערודערט אויבן פאר אזא שידוך. די חתונה איז פארגעקומען סיוון תשמ ט, עס גייט אריבער צוויי חדשים, ס'איז ערב י ד אב תשמ ט, די קאפל וואוינט אין ירושלים, מיין ברודער זאגט פאר זיין פרישע חתונה געהאטע, היינט נאכט וועלן אונז נישט קענען עסן סאפער אינדערהיים ווייל איך האב א יארצייט סעודה, מיינע אנדערע ברודערס אונז קענען מאכן צוזאמען א יארצייט סעודה. זאגט זי, א יארצייט סעודה פון וועמען? פון מיין מאמע? היינט נאכט איז דיין מאמע'ס יארצייט סעודה? יא, אךךךכך זאג, ניין, ווייל היינט נאכט האב איך געבורטסטאג. איך האב געטראכט צו מאכן עפעס מער אזא בירטדעי, ווייסטעך. איך האב אפילו נישט געוואוסט ווען דיין געבורטסטאג איז. ס'וועט זיין צומארגנס, מ'וועט עס מאכן אפשר צומארגן אויף די יארצייט. און מיין ברודער אזוי, ווער ס'איז נספו געווארן. אינטערעסאנט. געבורטסטאג, טאג פון די יארצייט. צומארגנס האט ער גערופן מיין שוועסטער קיין אמעריקע פארציילן די אינטערסאנטע זאך. ווייסט איר חבר'ט? מיין רעבעצן האט היינט בירטדעי. היינט די טאג יארצייט פון מאמי האט מיין רעבעצן בירטדעי. און אין יענע מינוט פארציילט מיין שוועסטער קומט א קלינג צוריק א פלעשבעק פון יארן צוריק. איר חבר'ט! מען וויינט נישט אויף אייביג, מען וויינט נישט סתם, טרערן גייט נישט אין גארבעדזש. זי זאגט פאר מיין ברודער, איך קען אפשר הערן די, האסט די בירט סערטיפיקעט? איך וויל עפעס טשעקן. און מען טשעקט די בירט סערטיפיקעט. און דאס וואס עטס טראכטס יעצט, דאס איז געווען אויפן בירט סערטיפיקעט.

הנני דאָס איילעך דעם יאָר תשעה באב. איך האָב נישט געוואוסט אַז דאָס גייט געשען, אָבער ס'איז דאָ אַ הייליגע אָרגאַניזאַציע מיטן נאָמען פרדס שלמה. פרדס שלמה, חשוב'ער ידיד מיינער, ר' חזקאל'ס א נעפיו, ר' בערל בלייער, האט ארויפגעלייגט די מעשה וואס כ'האב פארציילט דא אין דעם זעלבן פלאץ פאר א צווייטן ארגאניזעישאן פאראיאר מוצאי שבת, כ'האב אפילו נישט געוואוסט אז ס'איז ארויס א רעקארדינג פון דעם, און כ'האב פרובירט על כל פנים ביז די יאר אז די מעשה זאל בלייבן אביסל פרייוועט, ס'זאל נישט אזויפיל ארויסגיין, ווייל איך וויל עס נאך פארציילן איין טאג אין קאי ראפטאני, גיי ווייס ביי וועלכע נומבער, אבער די אייבישטער האט געוואלט אנדערש. ער האט געלייגט א יד אויף דעם בערל און האט עס געלייגט אויף פאר די שלומי תשעה באב. מוצאי תשעה באב רופט מיר איינער פון די אינגעלייט וואס זענען עוסק אין פאר די שלומי און ער זאגט מיר הרב מרדכי, סתם איך ווייס נישט צו ס'איז פאר דיך נייעס אדער נישט אבער רעקארד ברעיקינג נאמבער צוואנציג טויזענט פאון קאלס זענען אריין היינט אין דעם קעסטל אין פרדס שלמה צוואנציג טויזענט פאון קאלס איך ווער עקסייטעד פון דעם wow wow צוואנציג טויזענט פאון קאלס שוין געגאנגען פארגעסן די זומער גייט ווייטער. איך קום צוריק פון קאנטרי, און פארשטייט זיך ס'ווארט אפ אינדערהיים א פעקל פון פאסט, און מ'גייט אדורך נאך איינס נאך איינס נאך איינס, ווייסט דיך אינוויטעישאנס מיט זאכן, פלוצלינג איז דא א בריוו צו ר' אבימלך, שטייט נישט קיין נאמען אין די בעק, שטייט א אדרעס, איך עפען אויף, איך נעם ארויס א בריוו, ס'שטייט אויך נישט קיין נאמען ווער ס'שרייבט עס. די בריוו איז אנאנימעס, שטייט נישט קיין נאמען. לכבוד הרב מלאך, איך גיי ענק נישט אויסליינען די גאנצע בריוו ווייל ס'איז לאנג. קודם כל א שכוח פאר די וועכנטליכע דרשות. דא שרייבט א אכצן יעריגע מיידל פון שטאט, נישט קיין חילוק וואו, ערגעץ אין די וועלט, וואס האט פארלוירן א מאמע בערך צוויי און א האלב יאר צוריק. פארלוירן מיין איך נישט צו זאגן אז זי איז נפטר געווארן. זי איז אינדערהיים, זי לעבט, אבער זי איז טויט. און זי גייט אריין אין דיטעילס, נישט קיין חילוק, קיצור, דיספאנקשען. מיין לעבן איז חרוב. איך האב אפאר יונגערע ברודערס אינדערהיים, וואס דרייען זיך ארום אן א מאמע. מיין טאטע איז א איד א צדיק, ער וועט אלעס טון פאר אונז, אבער וויפיל קען שוין א בשר ודם טון? כ'האב געהאט א עלטערע שוועסטער וואס זי האט קעיר גענומען די מערסטע וואס זי קען אין שטוב, אבער צוויי חדשים צוריק האט מיין שוועסטער חתונה געהאט און זי איז געפארן וואוינען ארץ ישראל, ס'איז שרעקליך שווער פאר מיר, ס'איז געפאלן אויף מיר די גאנצע עול. מיין שוועסטער רופט כסדר הערן וואס הערט זיך אין שטוב, איך האב מיך מקבל געווען איך גיי איר גארנישט פארציילן, זי האט חתונה געהאט זי דארף יעצט בויען איר אייגענע לעבן, זי דארף נישט זיין פארנומען מיט איר פּעסט. איך בין צוקנאקט. ס'איז דא א שיעור וויפיל א מענטש קען אויסהאלטן. תשעה באב טרעף איך מיך זיצן אויף דער ערד, וויינען און קלאגן אויפן חורבן, אבער וואס זאל איך אייך זאגן, מער אויף מיין אייגענע חורבן. איך האב געדארפט חיזוק. איך רוף פרדס שלמה צו הערן דרשות אויף תשעה באב, אבער יעדע דרשה איז א שעה. איך האב נישט קיין כח פאר לאנגע דרשות. איך דארף עפעס קורץ. ס'איז נישט דא. ערגעץ אינמיטן טאג הייב איך אויף מיינע אויגן צום הימל. איך זאג, טאטע אין הימל. געב מיך א סימן. ווייז מיך עפעס. איך ווייס אז דו פארשטייסט וואס איך זאג יעצט, איך דארף דיך נישט צופיל מסביר זיין. איך זאג די ווערטער און פלוצלינג קומט אריין א פאון קאל פון פרדס שלמה. ס'איז דא א פרישע קורצע שיעור מיט מורא'דיגע חיזוק פון דער בבא מטכא מלך. איך רוף אריין, אויב ס'איז קורץ וויל איך עס הערן. איר הייבט אן דערציילן פון א משפחה וואס האט פארלוירן א מאמע. איך טרעף מיך פלוצלינג מיט טרערן. איר לייגט אראפ ווי א פינף יעריג קינד שרייט מאמי. ר' מלאך איך האב אזא פינף יעריגע ברודער שרייט א גאנצע טאג מאמי. ער שטייט לעבן זיין מאמי און ס'איז נישט דא קיין מאמי זאל אים ענטפערן. מיין הארץ ווערט צוריסן. און דא קומט די באמבע. איר פארציילט ווי אייער טאטע זאגט, יוכבד'ל, מען וויינט נישט פאר גארנישט. רב מלאך, איך הייס יוכבד'ל. איך האב נאר די נאמען. זאלט איר וויסן, איר קענט איבערגעבן פאר אייער טאטן אין הימל, ער האט געמיינט ער רעדט נאר צו זיין טאכטער, דרײַ און פֿופֿציק יאר שפעטער, רעדט איר צו א מיידל ערגעץ אין די וועלט וואס דארף די זעלבע חיזוק? אונז הייבן נישט אן פארשטיין רבותי וואס מיינט א דיבור וואס א איד זאגט א חיזוק ווארט, דערמאס האט אין זיך אזויפיל חלקים, ווי די רבונו של עולם פירט א וועלט, אבער וואס איך נעם ארויס בעיקר דא רבותי, זיצט א טאטע מיט א צובראכן קינד ביי א שבעה, און ער זאגט א ווארט, חבר'טל, און ער זאגט ריכטיגע ווערטער, ליל דער הי ן תשי ל, מיין טאטע איז שוין נישט אויף די וועלט שוין פערצן יאר, אז זיינע ווערטער דרייען זיך ארום אין די וועלט, און ס'דא עפעס א יוכבד'ל דרײַ און פֿופֿציק יאר שפעטער וואס באקומט נאכאמאל חיזוק פון די ווערטער, יוכבד'ל, מען וויינט נישט פאר גארנישט, דיינע טרערן גייען ערגעץ. זי ענדיגט צו דעם בריוו. איך בין א צווייטער מענטש זייט דעמאלטס, איך האף כ'וועל בקרוב שוין קענען זען פארוואס איך האב געוויינט פאר גארנישט. אבער טייערע אידן, מען דארף דאס וויסן, ווען אונז רעדן צו אונזער קינד א דבר חיזוק, ס'איז נישט פאר יעצט, ס'איז אויך נישט פאר שפעטער, דו ווייסט נישט ווי ווייט דאס גייט,